Ber lwak me Acholi, an apwoyo cowu i odiko matin man latinwu marwa Omoro ma tye labak dog i tipo me tekwaro me Acholi. Tin nio dwe pyeraryo.

Lok ma mako kit ma acara owiro Rwot me agoro ki ladit Bicop Wilson Kitarang, en aye atamo ni arakati ki lokke bot wun Acholi. Anyuto bene vidio vidio ma acara tye ka wiro Rwot me agoro Rwor Boya gin ki Bishop Wilson Kitara, ci akati ki bako doga bot kur Acholi ki ngo ma myero ki tim ka jami ma kite-ni otimme. Acholi, gin ma weko akati yo diko ni en aye me gamo lok ma kula dit ku awobi pe angeyo. Ladit TD ki bota ma okatti ki nenone i lok ma an nino ducu akatti kwede i kom Rwot acana. Lwak me Acoli, Atamo ni dano kacel acel Lubanga ominigi mic mapat pat bene. Micci-ni ene ni ma Lubanga omini-ni, in iyelle me tic kwede maber wek okony lwak ma in itye iye. Macalo an mawa, Lubanga omiya mic me tela i lobo Acholi kany. Acako tela, abedo member of the district council ma lwak aye oyera. Anongo title me Honourable. Aa ki i tela me wibye, lwak otera gin gumiya tela madit me. Kanica macalo Head of Laity onyo won kwan madit pa loyo Diocese me Northern Uganda. Atyeko tela ki kunnu, atelo lwak me Puranga macalo Prime Minister me Tekwaro. I telana weng ma Lubanga olwonga ki iye, atamo ni wunu Acholi ongeyo gin weko nying Mawa tye i lobo Acholi weng. Wun wungeyo ka wulubo koko telane, ci wun wungeyo ni ka ma en tye ka telo iye, nongo wi lwak tye malo, dong ladit ki bota mono aye wiye i wiye, ngat ma in igamo doge-ni. An pe angeyi tutwal kit mic ma Lubanga omini. me konyo lwak. Actually, atamo ni ka in iwinyo lok ma tidi ki bwota ni ogamo tye ka yelle, tye ka yelle me gamo lok kit ma an acano kwede gin ma acano timo in ki Bishop. Wilson Kitara, ci inongo ni kit ma nio duca waco ni lok kaka akati kwede gamone tek pien nongo lok ma kikiyo, lok ma kikiyo ma tipo okiyo, lok ma paro pi peko ma aa i lobo Acholi, pi lok pa mawa, ci aa ladit. I bota, atamo lok ki weng ma in igamo ni. Pe gamo lok ma amawa okatti kede pi peko ma dong otime woko ma ladit Rwot otimeo. Lok ki ma igamo bene mukene ye lok amawa ni i tekwaro me Acoli, Rwot, dano ma kiworo mada. Dano ma kiworo mada. Rwot en aye lawi kaka. Kaka pe romo timo gin mo ka gin pe ocito bot Rwot gugamo tam. Mono kit ma yang acoli gutelo ki lobone eni-ni? En ma oweko acoli tek-ki onongo gitek, pien lawigi tye, ma en aye Rwot. Dung ladit ki bwota, Rwot pa acoli, kit ma kiwiro kwede tye en aye ma an abedo ka lok iye-ni, Rwot pa acoli. Kit ma kiwiro tipo waco ni kiwir kwede tye wek Rwot enini owok kaka ki i kom jami maraco. Jami maraco calo ngo? Two, gemo me rok ka wabino ka mwonyo gang. Tipo-ni enoni ma kiwiro ki Rwot-ti Miyo tekcwiny, Miyo tekcwiny ki kaka me ryemo me rok. Wii maber-ri kwanyo can, can ma itye ka loko ni ni komedini dano cito ka yenyo lim ma pe kitiyo, lim ma pe kitiyo. Atamo ni an Honourable Mawa Ladit Kibwata atye ka waka madit i lobo Acholi ni cinga gire pe ogudo lim angati manaka yang Cing agira pe ogudo limo angati mo ma naka yang. Lim ma an atye ka gwoko ki lityenna, atiyo atiya gire ki cinga. Ineno, atyeko kare otta ni oballe, ot ma kingeyo i lobo Acholi aye aye Spotview. Kare otta myero oballe, aroco, atyeko rocone, atyeko rocone, aroco ki lim ma ma an atiyo ki cinga. Pien tipo-ni Yam onongo bene can peko i lobo Acoli, ladit ki bot awic maber. Caro Acoli kaka ma olony mada, pien tipo-ni miyo kot ki ceng lokke kakare, ci oweko can onongo peke i lobo Acoli. Acoli pe cito ka lega, Acoli pe cito ka caka. Acoli nongo jo ma gin luwakke mada. In winyo gubolo ki caro lok ladit ki bota, me arwot ki oda. Ee, kadi bed Rwot tye, en te acoli. Nene kene kene macalo en i Rwot, pien tye ki jami weng. Ee, pe cito ka lego bako doge bot lawote. Latit ki bwota myero gin inge ni, timoniwa ni enini ma i nino watye ka bako dog bako dog ma calo an kobedo gin ki Ladit Wilson ki Tara. Gin gucito ka pyec tung abila pa jo agoro. Tipo ni, Tipo ma dong otimo jami weng eh. Tipo ni eni ni pe dok mito ciling pa gamente kite ci ka waco ne ni oh latin ma wan nen calo Rudy ki bi mini gi million pyera abicel pyera abicel nen calo in ineno cilingi eo ni. Mono cilingi eo ni pe kit atibu me Acholi onongo yang ki gwoko kede. Wodi me acoli pe kigwoko ki ciling ma kit eno. Wodi me acoli pe kigwoko ki ciling ma gamente mino amiya. Ladit ki bwota omyero in iwiny kacel ki wun acoli weng. Wodi me acoli, in ki bwota ka in lapayira, wun lupayira aye wugwoko rwot, rwot acana. Acana pe cito ka gamo cente ki bot gamenne. Muno aye kit ma rwot, wodi acoli onongo kigwokogi kwede. Dong gibota ma lubbe ki lukingi, ngo ma okobedi weko jami ma kit maraco ma kite ene-ni tye ka timme i ker kor acoli? Kit ma awacciwu ni timwu aye doro ker, timwu ni ma doro ker-ri tye ki cikke. Tipo tye ki cikke. Cik ma en oketo me acel tye ni omyero ilwor lapii. Lwor lapii. Tyen lokke ni ngo ki bwota? Tyen lokke ni in kite ma ia ilwongo nying litinni, ilwongo nying kakani, ia

Ka lawinya neko yin ki bota ma yin peya ineko mawa, eh? Munu cikke ba, cik ma Tipo oketo. Cik namba aryo ma en oketo ni pe iti ali. Ata wurok me acoli winy maber adit ki bota winy maber. Lok ka ba nino ducu akete kede me waco ni pe dano ogamo, pe dano ogamo, pe dano, an pe ati ali. Ka ati ka lok, lok me tekwaro acoli, macalo latela, Angiyo cik aboro ma Tipo oketo, pe atingo ali. An lok aweng wun acul winy, pe tye lok me tingo ali. Ento lok ma Tipo mito ni acuk ki piny, ali en aye ngo? Ali en aye lok ma tubo kin dano, lok ma conge peke ma tubo kin dano. Lok kobedi ene ma an atingo ka aneno lacik ka tipo namba aryo. Lok ma an atingo man aye kobedi atye ka bako doga i tibowu me, me, me pa jo agoro ni wutim kica ki jo agoro, pien jo agoro butumu. E, in aliko, pien ka in ineno, icako ikob rwodi ma rwodi odugo i agoro. Jo agoro rwodigi tye ka to, tye ka to, tye ka to. Rwodi dong oto adi? ki bwota. Ee, ipe i te kwaro kati mene calo go ma ongole angola wek ope ingey peko ma jo agoro tye kede. Runi pa jo agoro kobedo i di dong aryo oto. Ka man doki kobedo i cawani ene ni, acana a cito ka pyeto abila me kwaro pa jo agoro. Gin dong this time dong otingo dong bishop kulu, otingo dong bishop ba, bishop ma naka yang i te kwaro me Acholi, i te kwaro ma te kwaro cakke ladit ki bwota. Kala winy owiny ki bwota, onen ki bwota. Ma naka yany tipo ni eni ma kilwongo ni kala winya ni cak gin cak doro piny. Pe ya tye rwot mo ma ki wiro ki bicop ma acana go timo ni ni eno ni pe tinga lii, eno ni ma wa pe tinga tinga lii. Iye Acholi, ma war tye ka bako doge wek i to ma dong kobedi tye ka neko acholi-ni omyero kijwik woko. Kingo bal ka otimme? Tipo lwoko bal-lu ki tum omyero gilar acana. Rub pa yer apar dong pa acana. Ni ene ni pien en acalo otimo gin eni macalo Rwot, ma nyuto ni ka kimito ni kijul kitim gin eni ni, lupayira bikwanyo dyang gin kit ma nongo Tim owaco kwede. Bikwanyo dyang bitero i abila me agor. Kitara, Bicop Kitara, pe dong Bicop Kitara, ento kaka pa Kitara, Kukaka Gem an pe angeyo. Kaka Gem bene me cito ka nywaro abila pa jo agoro. En bikwanyo pwod lubbe ki wel dyang ma kaka ongodo. Pien ngo mutimme? Rwot kacel acel iye acoli, ladit ki bot awic maber. Pien iwacce ni, 'Ityeki latinni, itinni i kinu kene, in i kare ma atye ka lok, ci gin I lok ka ma pa gin ni gin nongo guwinyo lok atata, in bene iwinye nitini ni bene ka tye mukene ma tetegi owiny ki wun acudi bene owiny ka lok ka eni lok atata. Ee, acudi Rwot kacel acel i kare pa acel acel, Rwot pa jo agoro. Jo agoro aye wiru, pe kaka mukene aye wiru. Jo agoro keken en aye wiru. Ki dong kaki mogo ma a ki woko ma yam tibu-ni oye, En aye gin bino ka wii wang ma wii otum maber ka dong lwak mukene ni kilwongo gi mono dong me kwer keken kwer ento nongo dong kom tic madit me wii me keto rwot pa jo agoro dong otumo eh pe kitimo kit ma Acana otimo ni mono kit ma rwodi igi ni weng kiwiro gi kede eh ladit kibwota wun lupa ayira. Ngat ma wiro rutwu a ki bunyoro, eh, a ki bunyoro, eh, ngat ma wiro Rwot a ki bunyoro. En bino kacel ki mon diro, ki gikelo jami kwer weng ki ludiro muteggi me payira, gitimo jami weng, eh, en ma giwiro acara-ni.

Eh? No ti Alan giri oro boma. Alan giri oro boma. En aye ocito okiri i, i, i okiri bicobi. Okiri, okiri, okiri in me bedo rwot pa ayera. He? Pe Alan. Jo ni oa ki i Bunyoro. Mono aye gin ma abedo ka lok iye. In ni pe tinga ni cik namba aryo pa tibu. He? Cik namba adek ma tibu oketo. Ma en doro. Dura wek lok ma an aloko awaco ni wun aculi wugam, pien ka igamo an ato cito i abila cut. Wuwiny maber aculi, lweny ma wugeto i lobo aculi kany eni-ni, apoko apoko ni wabedo tye lweny ma dano macalo ma wa ojenge wiye i kom tipo, ee, ojenge wiye i kom tipo, ojenge wiye i kom cik pa tipo, ki dong tipo bene oyabbe. Wot i abinawuni weng, wun pe wungeyo kadi abinawu tye iye weng. An ka in imito lweny i koma calo in kibwota, an acito angeyo abinani, acito ki dye lum abako doga ni lweny dong oere eh, in kara winy akonya eh. Ka an aloko i komu winy dolo kit ma in iboko ni obed, iloko wa i komu winy dolo, komu winy dolo ma an aloko ni, amako cik, abako doga ni. Ci ye in macalo kobedo ni tipo omini in latel wi Acholi, iwinyo an aloko kite, an aloko iworo. Gin ma tye en aye, tipo myero ni itim gin akite eni, kite eni, kite eni, kite eni, kite eni. Abako doga botgi ni, Tipo-wu-ni pe rwatte ki dini, pe rwatte ki bicopgi. Mon olok ka mara lok i kom Agamo dog owiny dori eno. Banyuwa dog owiny dori ocako gubedo ni ike lweny i koma an aringo acito i amyel. Acito i amyel bot acuko nyamdere. Abako doga bot acuko nyamdere ni eh latin okelo lweny i koma. An aloko kit man kit man kit man. An ka jenge na kobedo ni acwero winy maber ki i kom tipo pe abijenge i kom dano. Pien timwu tek loyo dano. Ung? Dong lok atye ni ngo ma dokke ki lok ma laditi eni ocako gamo lok ma bene ka cungu ne pe cape ata? Eh, ka cungu ne pe. Lok ma tin amito waco ki wun acoli en ni en, ne tibu ya, tibu ma wun kobedo i niwu ci awaco ni rudi tye ka telowu kede, acana tye ka telowu kede, kede wun mukene ni, tek ki inen in pe itye ka timo telo. Ker kit ma yam tipo-ni mito, ci nongo in tipo-ni dong nongo ao ki i komi. Tipo dong nongo ao ki i komi, in dong itye ka telo dano, itye ka telo dano, dano, dano, myero awac kit man. Ee, i kare ma ka abol abole pien Lubanga omara mada, onyuto atela weng, an angeyo Baibul from, from Genesis to Revelation, from Genesis to Revelation, weko ka an acung ka preaching. Pe iromo ngeyo ni an mama pien angeyo the bible from Genesis to Revelation ladit ki bota. I kare ma Rwot, Rwot me acel pa litino Icrael, ma litino Icrael dong waco ni dong gin imito rwotgi, gimito rwotgi gubed tye, gupenyo Lubanga, eh, ci Camuel. Obako doge bot Lubanga waco, Jo dong wacci imito Rwot. Lubanga owaco, Ka lic tye Icrael dong mito Rwot-ri, mini ki rwot. Rwot me acel obedo Caulo. Rwot me acel pa litino Icrael obedo Caulo. I kare ma Caulo ocako timo tic ma pe rwatte ki cik ma Lubanga omiyo, tipo oa ki i kom Caulo. David gibwota, Winnya be, pien ngatti ma in igamo dogi-ni latela. Mutelo otelo lobo Acoli tye ki rikod me tela weng. Caulo tipo oa ki i kome. Caulo dong ocako telo dong tela ki. Macalo en Caulo, tipo pa Lubanga onongo dong pe. En aye gin ma kobedo etye ka timme. Rwot, wun rudiwu Acoli bene wuwiny maber gin ma tye ka timme i ker kwaro Acoli. En aye tipo pa kwariwa oa o ki i ker. Oweko kobedo ka in inen, a mito ka abolu kong pien tipo mito ilok lok ada ni Cikke namba adek owaco ni, Pe ilok lok gopa. Lok ane ni pe ilok gopa. Ka ngat ka bworo angeyo ni aloko lok gopa nyo ladit mo i Acholi ngeyo ni aloko lok gopa ma mito tingo lweny i koma, ci obino ting. Ento tipo dec lok gopa. Tim kiciro acel marac ma Acam acako timone ma dong otye lawil wun Acholi. Ogoyo minne, ogoyo minne, opwodo minne. I otte eni ma tye i nge Gulu University. Lok ka kicibo wa i polic kicito wa i polic rwodi gubedo piny, gamente obedo piny a man tic ki cira marac ee rwod ma pe kiromo mako ki bwota weng rwod ma pe kiromo mako go i mine mine ni pud kecito pud kwo ee ee rwod ma pe kiromo mako dong itim ngo? Kiketo rwod lugai nongo kingeyo ni wiye acana tye ka bale abala kit ma rwod luco mukene tamo ni oo bawa wiye latin ne calo wiye mito bale wiya bale kuu Wun aye wiwu, wun aye wupor ni weng kacel ki litinowu ma wun wuwaco ni pe guwinj lok ka ma wano. Ee, kiketo rwod lugai ni lugai, ka meno oketo ni lugai kong ebed cok acana. Lugai ogwoko acana i ker kenyo ma nongo pe a dok gamme pa dulle pi dwe ma romo aryo i kare ma giciro ni otimme. Inongo otimme pien dong timwu dong, dong Catan aye tye ka doro ker. Ee, Catan aye tye ka doro ker ki ciro ma gubino dok gutimme eno nic ma gutimme ni eno nic. Ka ipenyo Acholi ni wun wutimo ngo? Wun wutumo tum? Wun wumoyo jami mutimme ni? Inongo ni Acholi pe omoyo mego ma en ogoyo ni kilwongo ni Dake. Dake aye dano madit ma en aye gwoko ker nino acana. En aye Dake me payira, en ma kigoyo ni. Kibworo awinya be? Dok kene en aye kigoyo. Kombeddi ni, Wun wutye ka neno gin ango ma atye ka timme? Nino ca alubo dok ker me kor-ru. Wuneno kit ma kineko kwede i ot, kitongo atonga, kitongo dok ker atonga. Wuneno kit ma ocako timme dong? Banya eni pud acano goye agoya. Eni ma otimme bot Rwot kor-ru ni dong Kitongo omego-ni atonga, ee, ki bota, ee, kitongo atonga. Mono kicira ma omyero kiyub iye, inongo kilingone, aa, lok pe kikato kwede ki gine, lok pe kikato kwede ki kee ata, cwali pe kato ki lok ata. Lok kadi inen, kobedi kadi alwok-acwali oo iye-ni, dong itemo yo weng. Atamo ni amito apwo Livingston okelo okelo dok to olaro tunu kaka mo group mo ma kilwongo ni wang oo en ma gubedo ara tye ka jalo loko ki iye ni group me wang oo ni gucito kara ma keyo ocako yokke keyo ocako poke gucito ni giri i tal wek giyub jami acalo kwero acalo kwero ci dong eno ni kibota.

En ma in ilwongo kombeddi ni roco paco, ka dong roco paco nongo tye ada ma acuku Nyamder tye ka tic ki Chief Justice owiny dolo tipo ne madit eno, ka dong onene tipo paco ne tye ka tic ada en ma dong ki pyero abida kit eno nongo luroc paco ni pe guloko iye. Kong amito winyo ka luroc paco ma tye ka wot-ti eni ni gin guloko ikom Tic mo acana gutimo gin ni Bishop Wilson ino ni twon pyec two abila me Ker kwaro madit eh ino ni nyuto ningo ni tipo peke eh ki dong tim ki cira mukene ma ma yuno itye ka neno ma pe kin rudi obedo weko rudi opoke weng ngo mukene opoke kin ni eh kobedo ka in ipenyo Ker kwaro wa ico Ker kwaro acoli ki woro Muni ma obedo ka mino lim muni okwanyo cingi ki i kom tekwaro Acholi. Eh? Pingo? Corruption. Rwot pe timo jami maraco kite macalo kwo ngo ngo gini, jami kwo kwo gini. Pe Rwot nyinge winye ki iye. Nying Rwot pe winye ki iye. Eh? Ludito Acholi. Mawa pe nongo twero ne awic wu maber in ki bwot awiny maber nga ma oyero calo lalok pa rwodi an nga ma oyera an lubanga orwonga ni tel lobo acoli ci atelo ada ma moko ada ni ki telo ki yero ayera an pe angeyo in ki bwota ka nino mo acel onyo ki yiri ki yiri Kiyiri ni in itel gurup mo ma nongo lwak more aye oyiri, ma cadenne tye. Tiki dong yin latela calo mawa, pe dok ikur ni gin marac ka tye ka timme, in nongo in pe latela. Wan dong iwirowa wan lutela. Wii mapatpat weng dong iwirowa-u. Title me honorable an atye kwede, title me ngok weng en atye kwede, tim aye dong ora. Ka dong odore bene odwoka ni cet i tekwaro, eeh, an atye i tekwaro. Ngat mo ma dok myero an agam twero ki bote me lok pi Acholi peke. Wuwiny maber, akwanyo limma, pe agamo lim ki bot ngat mo. Wuwiny maber, ka kata gin ni an agamo lim ki bote ci, eeh, nen calo gin ma en timo ki ode-ni gire. Watyen rego abako dog i bot tipo. Ka ngatti mo ngeyo ni limme oo i cing mawa, en aye roco ki ode. Aco ni, atamo wacuku pi paco lok caro caro ma latinni ka wanyo ocak waco kit ma kibwota loko lokke mene kit ma dano loko lok ma ryeko pe iye, lok ma wisdom peke iye. Lok-ki ni weng ma ibedo ka loko kany wisdom pe, kacungune peke. Pien ka kipenyi ni, 'Rwot, kiwir kong ni kibwota aye ni wacce gibidiyo dong en? Gam, Rwot, kiwir ki deno. Jamini eni aye inene-ni, ker ma ikwaro ba acama telo wiye obedo ka timone jamine ber. Acode, atamo ni man aye agamo lok pa kibwota ci lokke pire tek me konyo kaka. Dong agiko loka kit man ni, wun jo agoro, wun maya. Timo butedowu ka wangu oyabbe omyero wunen ni wugoyo duru bot luroc paco ni eni ma gin kobedo itye ka wot i lobo Acholi. Ambassador Doktor Laro Tudu kacel ki Cika Moyo Winy Dolo ogoyo duru botgi ni wan jo Agoro to dong tye ka nyorowa tutwal runi wato woko, runi wato woko. Kobedo dong wun dok cal bal madit otimme. Wek kimi, kimi, pwod ki, ki bicop kitara, kara ne, gin ki rwot pa yera, rwot Acana, wek gin gucit otum abina madit pa jo agoro, wek to ma obimedde i agoro gugiki. Aco ni, Man aye lagam ma aromo gamo ki lok pa kibwota jokjok mamalo.